Yesi man mu kura a, yɛn yɛ deɛ ɛse yɛn ka nkyerɛ yɛ sɛ yɛn yɛ deɛ no a yɛn nananom kyerɛ yɛn no, yɛ deɛ deɛ ɛyɛ. Ɛkwan a yɛn yɛ fa so bɔ mpae ne yɛ bɔ mpae yi a, hwan ne ɛfrɛ no kane? Ɛnyɛ Otumfoɔ Nyankopɔn? Ɛne afrɛ asase yi a ɔma yɛn aduane die, ɛyɛ bɔne? Ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ? ne yɛfrɛ yɛn mpanyimfo a wɔbuu bra pa ne yɛakaakaw wɔn na nkwadaa abisa sɛ, Na panin a yɛfrɛ no Sɛbe asi adu apɛn te? Adɛn nti na yɛbɔ no din? Yɛatumi akyerɛ mu sɛ n'abrabɔ nnɛ te sɛ nnɛ te sɛ enti na yɛbɔ no din nnɛ. Ɛyɛ bɔne? Dabi. Na ɛyɛ dɛn na ɛnyina si deɛ wɔn General bi wu a? na ɔmo bɔ mpae yi a yɛ se Father Thames, Thames no yɛ hwan? Nsuo Thames no a ɛda hɔ no adɛn na ɔmo bɔ ne din? Adɛn na ɔmo akɔ frɛ Archbishop of Canterbury ɛɛba na yɛ yɛde ɔne no abɔ mpae yi? Adɛn na ɔmo hene ɛda so te hɔ a seesei ɔmo maintaini wɔn a ɔhene no na still a ɔyɛ President of the country? Adɛn na yɛdeɛ deɛ ɛyɛ ne saa ɛnyɛ yie? na yɛde yɛn bɔ mpaeɛ na yɛfrɛ nso bere mu anaasɛ kora no sɛ yɛn nsu a yɛse ɛyɛ bɔne. Nananom, deɛ nti ma nneɛma sɛ mmipa bi a mepɛ ne sɛ, ɛwɔ sɛ yɛkyerɛ nneɛma mu na yɛn ara sɛbe ɛkwan a yɛn fa so bɔ yɛn bra ama na ɛsi yɛn yie ansa na yɛbɛsesa yɛn constitution ama no akɔ republic no na yɛtumi, nananom anaasɛ aborɔfo a wɔbaeɛ no, gyee yɛn wɔnya gyidie wɔ yɛn tradition no mu ma yɛn economy no koraa no na ɛtumi hwɛ so ma yɛnya surpluses a wɔde kɔ balance budget wɔ Commonwealth no. Adɛn nti na na ɛte saa? Enti nananom, sɛ aba sɛ asoɛpɔn a ɛwɔ Ghana ha a yɛmfa no sɛ Pentecost di anim sɛ wɔreba na wɔne nananom abɛdwe a, ne kwan so a. Ɛyɛ Nyame akwan no bi a ɛseɛ, Obiara nsom bosom ketewa ɛna obiara nsom bosom ke ɛɛ panin. Ɛfiri sɛ sɛdeɛ wɔn nso di wɔn mɛnten ne wɔn culture no momma yɛnso yɛn mɛnten ne yɛn deɛ. Ɛno nti na Engiresifoɔ wɔn te hɔ a wɔn nsesa wɔn biribiara, adɛn na yɛn deɛ yɛsesa yɛn deɛ? Sɛ yɛn deɛ yɛkɔ asɔre nti. Asɔre no. ne yɛn yɛn nso yɛ kwan a yɛn nso yɛfa so som yɛn Nyame no ɛnyɛ difference biaa nnim nokorɛ nti nananom mede ma mo ɛresi ha yi a. Kwan no ɛyɛ kwan pa ɛnsa no yɛkɔ so abua na politicians no nso aba abɛ joine na yɛn nyinaa aka bom na yɛabu ɔman ano asi.